Da ni yma heno i, i gofyn i bobl ddosbarthu'r taflenni yma rownd y, rownd yr ardal, rownd y ward yma lle. Mae'r ward yn golygu Penrhyn, Minffor, Llanfrothan, Croesor ar hyd. A da ni'n gwneud ni'n i gofyn bobl ar ei dihenwa rhif ffôn ar y taflenni yma fel bod gan bobl rhywun i gysylltu efo neu fel arall rydyn rhif ffôn uh, Dawn a finna Wnawn ni wedyn drefnu yy bobl i weld nhw. Yy mewn ffordd, cael rhywun i fod ar gael os oedd angen ydan ni. Er enghraifft, falle bod rhywun eisiau ffonio jyst i gael sgwrs weithiau, neu bod nhw eisiau nôl i siopa neu neu beth bynnag ynde. Felly, 'dan ni isio trio cael bobl yy sydd yn barod i helpu. A chwarae teg, mae, mae bobl Penrhyn wedi bod yn ofnadwy o dda. Mae yna dros 81, dwi'n meddwl, ar yr, ar yr um, tudalen Facebook gyda ei waith. Mae yna anhygoel. Hefyd, da ni wedi cael gwybodaeth am y siopa lleol sydd yn fodlon mynd â gwnwyd allan i tai bobl. Dyma yna restr y fanno. Chwarae teg, mae BM Taxis hefyd wedi cynnig mynd â pethau am ddim i bobl. A felly mae pawb yn ofnadwy o dda. Ac yr enghraifft arall ydy mae, mae um, gwasg Eryri wedi printio hein i gyd am ddim i ni chi. Mae dros fil o daflenni wedi cael eu printio am ddim gan nhw. Felly dwi eisiau diolch yn fawr iawn iddyn nhw hefyd. Wel, ar ddiwedd Gareth yn reid ar Facebook fe gofyn am bobl i fod yma i helpu i enedig y bobl sydd ddim yn gallu mynd allan o'r tai a dwi'n gallu dreifio a bob dim. Dwi'm yn gallu gwneud llawer yn byd arall ond dwi'n gallu dreifio ac o'n i'n meddwl sy'n ni'n helpu bobl o'r ochr mewnffor. Wedyn na i fynd â hyn rownd hyn a mae wan fy merch a wedyn os dyn nhw isio rhoi ganiad i fi a na i fynd i'n ôl pethau iddyn nhw. Wedyn jyst gobeithio nhw'n ni helpu'n gilydd. Newydd edrych ar y newyddion wan a maen nhw'n dweud wan maen nhw'n cloi pybiau mae i gyd heno mae ni So, so neb yn mynd i fynd allan a wedyn mae'n siŵr mae pobl mae'n nyrfys iawn rhan i fynd allan. So gobeithio mae iechyd fi gan da i fynd allan ac i fynd i siopa dros dyn nhw. A jyst gobeithio wedyn mae'n ni gwthio fo. Os ydych chi adra ac yn poeni methu mynd allan, y peth peth i wneud ydy yn gyntaf ffonio y person sy'n ein a hein wedi dod drws chi, ffoniwch y person efo'i enw a'i rhif ffôn y fanna, Neu ffonio fi a Dawn a'r rhif ni ydi uh, 77 dim dim 15 a fydda ni wedyn drefnu bod yna rhywun yn, yn dod ato chi a wrth, yn amlwg ddod nhw'n mynd fewn i tŷ ond yn, ydyn ni drefnu um, bod chi'n cael sgwrs ffôn efo nhw a bod nhw'n gallu unai mynd i siopa i chi neu wrach jyst rhywun i gael sgwrs efo chi os da chi'n poeni am bethau. A mae hwnna'n rhan allweddol o hwn. Peidiwch eista'n tu yn poeni, ffoniwch ni i ni gael, uh, cael sgwrs bach.